yellow avuxeni maxaka endhawu ta ku hambanahambana vito ra mina hi mina mandla legere gingirikani wa ka maxavani khenze swinene ku va me hi joyinile hale ka nkanelo wa gingirikani a yi swi tekeli hansi hi loko ri ma ri vanhu lavantshwa hi kombela ku mi mi subscribe just hit the subscribe button and also that notification bell hi mi khumba tloko laha ku ri loko hi endla ti-programs ta hina kumbexana ti-show ta hina kumbe ti-video ta hina heyi mi mi nga sele ndzhaku matlhelo mi ku ami mandla gingirikani a wa ha ri code masiku lama ku ri mini le ku ri coding n'wina hi n'wini mo kha mi nga ri ku a mi subscribangi and then you also didn't hit the notification bell ku loko ndla ti-video i hatle tikuma se n'wina mo secha or video ta kuma ku yo yo ta hi ku suggestiwa hayi makarhata hi subscribani kwalano i mahala phe ku subscribe guys it's for free

ni vula papari lexi ku caceni xi le ku caceni ka ka dumisani a ni swi tivi xi vula body dumisani baloyi kumbe ku na dumisani un'wana swi vulaka yena ni swi tivi mara ku hleketela lokukulu loku nga kona i ku epaparo lani yi le ku bifeni ka dunisani baloyi nkambi ya hina dj elephant so eh ni la ku lava swin'wana ni la ku clarify mhaka yin'wana mara ku na video yin'wana ni nga ni tshova nhlana loko ni yi twa mani a ni swi tivi ku mi yi twini na

mi yi vonile musike video la ni nge ni nge tlangi hinkwato yi vulavula swo tala mani Hey, hey, hey, hey, okay, I love so. so she said, Josh, I peg Papa Orlando. no, no, no. Okay, guys, lakula oshuat. But what about to get it done? San Baloi. eh, u ni leswin'wana a ni swi tivi ku ndle yini ne ni mina yini na secha ni lava ku twisisa kahle hle ku dunisani balo i ndle yini u rhuketeleriwa yini so eh ni ve ni ya ni ya ka ni lava ku cheka ti-profile ta dunisani balo hinkwato ne ni kuma ku ku hava leswi swi nga postiwa laha swa negative or hi artist yin'wani kumbe leti mi ni ti tivaka ni ta mi komba akhawunti ya ya dumisani baloyi ya straight that's why ni twi nga ri a ni swi tivi ku kumeleni because mina ka leta ni nga ti vona ta dumisani baloyi ti ni ti tivaka ti akhawunti timbirhi page na profile pay na profile account a ni vonangi swilo swa negative swi nga tshama swi tsariwa hi artist yin'wana actually ni ta ni lava ku mi dyondza swin'wana bo dumisani namuntlha and then ni ya ni ya kuma yin'wana ve ri tswepfutswepfu ve ri dunizani baloyi tswepfutswepfu ene loko ni langutini loko ni analyze page leya a ya bo dunisani leya na swi tiva vanhu ku yi na ti-followers to tala e page leyiwani ve ri i tswepfutswepfu mixoyo leyiwani mm, mara handle ka sweswo ni ve ni kuma ku ku na mhaka leyi nga kona lahawani kambe xitenjesa lexiwani eh avuxeni xigazini i think sitale ku avuxeni xigazini ka profile xona ne eh ya ka ka dyondzisani tswipitswipi mayivo yi tsale ku ri perile xigazini so ni ve ni hleketela ku ho oh, maybe papa rhulani yi nga va yi kwatise hikuva ku tsariwe ku ri perile xigazini hi mhaka yona yi ri avuxeni xigazini so laha ka page leyi ve nge ya dunisani dunisani balo tswipitswipi leyi mhini nge i fake account leyi is a fake account hi ku ya mina this account hi yo nga tsala ku donisani balo tsweputsepu ivi ku ri piri lexi gazini so ni twe nga ri papa rhulani loko yi vone swilo leswi yi twe hi nga ri donisani balo yi lava ku yi tekela xitayele kumbe xa xilogene hi ku yaniyo yi nga yi ta yi nga ta na swa avuxeni lexi gazini loko munhu a ku ri piri lexi gazini swi ndli nga ri so donisani balo u lava ku tendla clever so ni twe hi nga ri video leya hi nga yi vona la yi yi ta ku suka la loko ni nga swi tivi guys ni komba mi ni koreketa swi ndla swi ndla mi ni nga swi vonangi kumbe ku tsariwa swin'wana mi swi nga deletiwa mi ni nga swi vonangiki mi hleketela ku dyondza bale min um papa rhulani yi kwatsile leswi ivi loko ni cheka ni lava ku vona ku hayi mani ti-profile ta dyondzani balo mina ti tiva ti ri two it's a page na liya ya ya profile yini and ya facebook profile right ni kuma ku no ku ha leswi swi nga tsara swa negative artist yin'wana ivi ni languta matsalelo ya page leri ya tswepu tswepu leri ni la ku analyzer ku hi ku nga va ku ri yona bo dyondzisa ni mpela na and loko ni cheka ni kuma ku no man bo dyondzisa ni nge pfuki yi tsala sweswa swona hi ku khensa ni va ka baloyi va nga mutswalela dokodela line leyiwani ni think ni vone ka page ya ben mahingani a tsalini ku machangani khensani xikwembu xi nga xi nga mi tswalela nkambi kumbe ben mahingani something like that se munhu loyi i tindli nga ri hi yena bo dumisani a tsalatsala swilo leswi bo dumisani a hi tsarisi swona leswi guys eh the way bo dumisana yi tsarisa swona ka facebook marito nkarhi wun'wana kuma makhomani kun'wana ku na ti-capital letters kuna kun'wana ku na ku na space school like bo dumisana a hi nge swi tsali yi tsala swa so and then yi andamine ku i ku na yi tiva ni engage na yona minkarhi yo tala na swi vona ku bo dumisana a hi voko ra yona leri nga tsala laha la ku mi komba yin'wana um eh picture leyi yi ndlaku ku ni kanakana ku ku account leyi nga tsala swimhaka ta ku ri privilege gazini ya dunzani baloyi hi lewa hi veri mani eh mani mi komba tswepu two eh ha lewa le ta ta ta ti fake leti ne leti ti fake leti leti ta ti fake leta i ti fake accounts leswiwani a bo dunzani baloyi le ene na swi tiva ku munhu loyi a nga sungula page ya ya tswepu ne a tlharihile tlhelo because ku na siku rin'wana a nga fika a teka bodum sani yi va live ka page leriya no na swi tiki mani munhu wa kona yi va live laha ka page leriya ene swi ndle ku vanhu vo tala va tshemba ku hi yona i akhawunti ya yona a ni tshembi ku akhawunti leyiwa ya bodum sani balowi no wis leya tsweputswepu ende ni tshama ni vulela hi swona ku akhawunti ya dunsan baloyi hi yini la ka kwala ka youtube mara because vanhu vanhu va teka vito ra dyondza ni baloyi va ri tirhisa ne swi endla ku mina ni ni twa swi nga ni tsakisi mani page ya bo dyondza ni baloyi leyiwa guys this is a page leyi nga tsala ku dyondzisa ni baloyi yi na yi mbale xikipa mihembe yo tshuka laha eh, laha ku nga tsariwa t k o o o Dumisani Balo Xikongomelo Xitsonga House Music DJ Elephant Original County Facebook I think I like to original account Facebook ya swi tiva ku vanhu vo tala va le ku yingiseteleni ku Dumisani Baloyi se yi ringeta ku lava ku hi komba ku this is the original account guys yi lava ku yi kombeta ku this is the original account leya n'wina mi nga ku tsweputsepu a yona budo this is the page by the way mo ni mi komba akhawunti yinene ya bodumisani kona la um kambe yini handle ka leyiwani mm, swin'wana swi nga tsala hi dj elephant leswi a bodumisane leyi nga tsala ku dj elephant house music dumisani baloyi xitsonga music dumisani baloyi naha vuya the king xitsonga music coming more that's dumisani baloyi hi leyi bo dumisani a ka ha na dumisani yin'wana handle ka liyani hi yona liya yi tsarisa swona leswi ya bodomisana loko ri ke tshami xatana yo ka tv facebook i ta swi vona ku yo yi nga tsala swilo leswi this is the correct account ya bodomisana not liya ya tswebutswebu mo ni mi komba swin'wana um leyi mina ni yi tivaka bodomisana account leyi liya ya profile picture liya profile yinene hi leyi leyi yona account ya bodomisana leyi

oh hi liya a ni mi kombe yona yi ri park station lani ku na yin'wana kasi ku na tukutukutukutuku tiakhawunti letiya mani why ti ni lahlekela um ya ni la ku la laha nga tsala hi mr post hi kwihi hi liwa ya ni la mi komba liwani as well um mm, titanyaka liwa mayivole yi kume sita post daniba repeat ntsena hayi ntsena ntsena mali mali a ni ta ku lahlela vo dyondzisa yi nga tsala swilo leswi a ku ri tweni dyondzo wani ku tsala swilo leswi se ti-page leti vo mi taku na tona mi mi tsalatsala swilo vo dyondzisani guys my misrepresenta ku se mi la nga ri yi bifa bifiwa cause mi ni ti nga ri laha paparhulani i bifa vo dumzan dumzan baloyi hi timhaka to ti nga ri tona that's the that's the bad the bad part of it la bo dumzan a yi famba a yi ri na n'wana e, e, a yi ri na n'wana wa yona laha phela is a responsible parent bo dumzan so responsible parent yi ri na n'wana wa yona tikwetsimi mona mo ni cheka la mani simeko n'wana bo dyondza nsimeko ma swi twisisa um eh, a ka ha na yin'wana endla ni nga na yona la okay a swi na mhaka ni huma sona

hi yona a yi xewetela hi ti 25 ta july 2020 yi ku minjhani yi ku kona minjhani boti yi ku no mi xeweta youtube ya n'wina na mi khensa swinene swa kha swa ya kona hi loko budonseni kha yi tsalela mina message ka inbox ku komba ku yona and pena ku ni hi vulavula ka foni hi control hi message loyi a hi a hi kha hi vulavula hi wona ka ka inbox komba kuti this is the correct account yebodhumusana from my point of view because that's this is dhumusana i know yin'wana account yin'wana yeleyo ma vona la loko mo cheka tinambara ta bodhumusana hi tona leti ti nga ka page ya yona leya leya leya dumisani baloyi la i lucky dumisani baloyi hi yona i profile a hi page page ya yona yi na vo ma 5000 followers vanhu a va swi tivi ku yona laha ende swa yi vava hi ku ku ri ku ri vanhu a va a va landzeleli page ya yona va landzelela leya tswiputsuhipu ya wrong yi fikela tinambara ta yona laha bodumisani a yi nyika tinambara ta yona la ma vona na album number one mi hoxini leyi leyi chayaka hi themba na a yi ni vutisa ku ni hoxini tinsimu ta yona leti a yi ni kombele ku ni hoxela tona ka youtube na laha a hi chata na na bodusa ivi ende mpela a ni ri ku hoxe ka tinsimu ka tika tinghoma ta yona ka youtube a yo ni kombela yi ku the reason yi ku ni ti hoxa ka youtube yona i ku vanhu va yi hlupha hi ku yi fanele yi dzumba yi kha yi sendela vanhu tinghoma letiya ka whatsapp and nkarhi wun'wani va yi nga ri na airtime yi karhele yi ku ni pfuna ku vanhu va kota ku tirhisa youtube instead of ku va va tikombela ka yona hi ku yi fanele xa data and yi fanele yi yi dzumba yi nga na airtime yi ni byerini sweswo budumza he told me that se ku hoxani hinkwato va ta va ta wisa vanhu va ni vutisela si that's both on sunday a ni swi tivi ku page leya ya ya tsweputsepi management because that is not bodonisana vo vo vo vo yi vo yi sukela shem bodonisana bodonisana vo yi sukela laha and that's fair kasi xilungu lexi tsariwaka laha ka tsweputsepu va ka yini munhu mi komba swin'wana tsweputsepu ku ri xilungu xilungu lexi tswalaka laha ah cepucepu lexi xi tsalaka ne i xilungu xin'wana a xi twisiseki mm-hmm. ku na leyiwa eh leyi ya page yi humaka page leyi ya dunisani baloyi i page dj elephant house music dunisani baloyi xitsonga music dunisani baloyi na ha vuya the, the king xitsonga music coming more ma swi twisisa that's durisani baloyi that's how he writes leswin'wana mi nga mi swi hlayahlayaku ka cepucepu i don't think that's durisani baloyi yes he was been live on that page mara a hi yona a yi manage yena he's not the one posting those things because munhu la postaka page leyo ya cepucepu ne i tlha tsala na hi xilungu a tsala swikhomana ti-sentence ta kona ti meka ngopfu sense hi ku ya hi leswi bodunzani yi tsarisaka swa ku yi tsala wena you have to you have to read it i swi ndla swi make sense ku dyondza loko yi tsala and uh, maybe ni nga misinterpretiwa la mara my intention i ku va ni lava ku mi komba ku munhu loyi a tsalaka aka tswepitswepi a hi yona bodumsana that's not bodumsana mara sweswi yi le ku bifiweni bodumsana You look beautiful in. You look beautiful in both them and sis. Hikuva munhu a vone eh, swilo leswiya page leyiwa futhi yi tshama yi vula siku rin'wana leyi yi ku album yi ta huma ya dumzani baloyi xikongomelo vito ra alibam ya alibam wa swi vo yi tsala njhani yi tsala yi tsala yi tsala leswi yi swi vurisaka swona Album yi ta huma ya Donisan Baloyi xikongomelo vito ra Alibam Ali Album i xikongomelo xikongomelo hileswi hi tsarisaka swona leswiya bo Donisan leswi mi tsalaka laha ka tswepfutswepfu a hi yona bo Donisan Baloyi it's a fake account leyi yi yi misrepresentaka bo Donisan Baloyi yi ze ya bifa bifiwa hi va Papa Rhulani Papa Donisan Baloyi va va lwela timhaka ta vupapa cause bo ni dyondzisa ni papa nsimeko hi swona nsimeko ne ya and u ka ni swi ti ni fane ni mi komba njhani guys a ni swi ti ku ni fane ni mi komba njhani ku ri swilo leswiya swi nga tsariwa laha a yi bodunzani liya liya yi rhuketelaka laha vona va vo rhuketela mahala xana a hi yona yi nga tsala swilo swa bodunzani sometimes ni fanela ku ti vutisa ku papa rhula yini manager na and i mani manager ya kona lekere a nga va kha manager papa rhulani i file ku yi manejeni a vele ku yi manejeni then swi la ka nge le ku yi manejeni a swi la ka vele ku yi manejeni unless va swi endla hi intention ku yi dzumba yi ri ka emulon'wini papa rhulani mara van'wana a swi va khomi kahle loko va twa munhu wa nkambi ya kahle yo ba munanga byo nandziha ku fana papa rhulani a

and then mi mi la ku kuma ti-views na ti-followers that page yi na vuma 29000 followers ne leya ya ya tsweputswepi na 29000 ya papa ya papa nsimeko ya bodon san straight straight straight yi na vuma 5000 followers leya ni nga mi komba yona yi na vuma ya yi na very few leswiwa a ku talangi yona papa papa nsimeko bodon san a yona liwa a ku talangi yona swilo leswi a yona nga tsala swilo leswi um, i'm sorry i have to disagree a yona so i will say a ni swi tiki mana manager ku papa rulani ku ri a va va manage mani yi lava ku va vona va humelela va ndla swa kahle mani hayi leswi swo rhuketela rhuketela vanhu beef beef yi karhi ku etelana mara sweswaku i ku mhana wena yini yini katsakatsa na mhaka ya navusiku a swi a swi tshamisekanga swa endla i kuma ku eh, people just wanna beef each other nice or you want to beef with an artist it's good to beef your nice select music i mean look at hip hop right now just because big, big zulu and these hip hop cats all of them va twananini ku a hi pfuxeni interest hi pusha traffic ya ka hip hop va endla ti-150 bars na ko a responda all those things you know swi endla ku now attention se ya mova ka mapiano ya ka hip hop because of that thing se publicity stunt we know swa endla kuma ku u endla sweswo ya endlela ku vanhu va kota ku ku followa i rhuketela munhu out of a blue just to get attention people do that all the time mara se swi va na nhlamba leyo tanihi a swa ha saseki ha swi twisisa ku ri hi na freedom ya ku vulavula ya very freedom of speech mara as long as your, your speech is not infringing on the rights of the other you are free to go otherwise then a swi tshamisekanga a va yi manage mampapari lani yini la ku yi twa yi bata kati yi bata ngoma ta straight okay le gere hi mina a a ni swi tinga ni rivele yini leswi a ni fane ni swi vurini it was to preach this video

not ku rhuketela rhuketela va va body ntsena hi mhaka ku landzela ti-fake account that one capuse that's not the body ntsena account swi tsariwa ku la tsariwa hi xilungu xin'wana xo basa xi xin'wana xa xa le university man a-a ah, ah. a yona body ntsena liya mi ni chata na ka ka ka ti-inbox na swi vona ku yi tsala njhani body ntsena loko xi cheka na page ya yona ta kumaka yi follow munhu boy pipe he's not follow he's following no one he's following no one and not because a yi swi lavi ta mhaka yo ka yo ka yi nga yiza hi swi vona ku yi fanele yi followa munhu yi fanele yi followa vanhu but he, he's not there he's not that kind of a person bo dyondzisana ni munhu un'wana wo miyela no ku wo yi invita ku yi ta ta perform bo dyondzisana loko se ku ba ma nine ya sungula ku khudzehela bo dyondzisana a munhu wa ku a nga landzelela na swa ti-trend a munhu wa swona bo dyondzisana facebook ya yona yi posta kan'we once in a while once in a while a yi tshameli ka facebook

Yeah, I, I like one another but put my Julie in the making. No, no. We're happy to see that kind of a style being revived like that, just like DJ Mfundisi did. You know, I've still got kuna vanhu lava va- va- va nga xindla khale va DJ Chris eh va va va- vanhu kambe va i mali botleya ya ku endla ku nghenisa xi xi- xi- xona ka- loko yi ba swilo leswiya tileni letiya

no na cancer guys in case okome joinile hale ka nkane lo gimir kan if mere vanhu bala bala bantshwa please hit the subscribe button and also the notification bell na cancer ngwana mini bona kula gyani basa vanhu hlangana hlangana na vanhu la gyani a hi ri gyani hi hlangana hlangana na vanhu lava va hi rhandzaka ka nkane lo gimir kan swi kahle ngopfu mana cancer swinene nseketelo wa n'wina la gyani especially like gyani taxi rank nkesile guys nkesi ngopfu um a hi fambeni a hi fambeni a hi songeli gogo ra ya tsakama eh, papa ri lani no guys hi ta mi vona mani hi ta mi vona mi ri mi mi wisa ku bifana hey guys by breaking news ni, ni unblock wini before ni famba ni unblock wini